Selâm aleyküm sayğılı seyirciler, dindaşlar, vatandaşlar! Ramazan kündelik defteri programmasına hoş keldiñiz, sefalar ketirdiñiz. Sayğılı seyirciler, Ramazan ayınıñ endi soñ künlerdemiz. Eñ Allahnıñ eñ mubarek künlerdemiz. Ramazan ayında mağfireti, Allahnıñ mağfireti qazanmağan insan ah valına, ah alına. Özümizge diqqat olayıq, sayğılı seyirciler. Bu endi soñ Oraza künlerinde dern özümizge, özümizni zorlaştırayıq. Allağa subhana taalâ daa yaqın olmağa. Nasıl Peyğamberimiz aleyhi salatu ve selâm öz quçağını sıqa edi, rivayette öyle keçe, mecazan, yani mecaz olaraq, yani qadınlardan uzaqlaşa edi, munasebetlerden, itikâfa kire edi, ibadet çoq yapa edi ve ilâhre. Saqın, saqın bu oraza bitip ta Cibril ve onıñ ardından Muhammad Efendimizniñ, aleyhi salâtu ve selâm, duvanıñ altında qalmayıq. Rağima enf, rağima enf.

Bu mecaz. İnsannıñ beti topraqda qalsın. Araplar, araplar böyle ayta edi. İnsannıñ burunı topraqta qalsın. Yani bu zelillik. Yani bu insan husranda qalsın. Zukirtu indehu. Onıñ yanında menim adım añıldı. Felem yusalli aleyh. Ve o, salavat ketirmedi. Yani aytmadı o, sallallahu aleyh ve selem. Murağim enf. Ve başqa, ekinci grup, yani ekinci çeşit, insannıñ burnu topraqta, beti qalsın. Dehele aleyhi Ramadan. Ramadan, Ramadanı qarşıladı bu insan. Summenselâh, ya Ramadan bitti, Ramazan ayı bitti. Qabla en yuğfaralâh, amma mağfiret qazanmadı. Ve üçünci eşit, grup, çeşit insan, Ve râğime enfe raculin, Edan bir insannıñ burunı, beti topraqta qalsın, bu kim bu insan? Aba, e, adrake indehu abavahul kibara felem yudhilehul cenne. Ana babasını qart olaraq idrak etti, tedarik etti, yani onlarnıñ qartlığını kördi, bunı yaşadı ve buna baqmadan, onıñ anası-babası onı cennetke kirsetmege vesile olmadılar, yani bunı fırsat olaraq qullanmadı, onlarğa baqmadı, riayet etmedi, bıraqtı. Ve başqa bir rivayette, başqa bir hadiste, ve bu rivayette, bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem añlattı, İnna Cibril aleyhisselam, Cibril aleyhisselam yanıma keldi ve ayttı, Ma nadrake şehru Ramadan, kim idrak etti Ramadanı, fe lem yuğfar lehu, amma

Qâle, Amin! Ve bundan ardından da ayttı, Amin! İşte bu Cibrilniñ duası. Fekultu, Amin! Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onıñ ardından ayttı, Amin! Ve saqın, saqın! İlk evelâ özümü tenbiyleyim, soñra sizni tenbiyleyim, bu duanıñ altında qalmayalım. Başqa bir taraftan, sayğılı seyirciler, Ramazan ayı ğalebe ayıdır. Ramazan ayı mücize ayıdır. Malümdir, savaş ortamdamız, cenk devam etmekte. Kim bilir, şimdi belki fırlatır keler bir şeyler. Allah qorusın, elbette ki, kimse bilmez. Epimiz böyle bir hususiy bir vaqıtında aslında, savaş vaqıtında ve Ramazan, Oraza vaqıtındamız. Ve bu hususta, bunu da Bugün sizge hatırlatmaq ve añlatmaq ister edim, aslında Ramazan ayı, bu ğalebe ayıdır. Bilesiñiz ki, çoq İslâm tarihimizde, Peyğamberimiz aleyh salâtu vesselâm tarihimizde nice savaşlar, musulmanlar Bu savaşlarda ğalebe qazandılar tamamen Ramazan ayında. Ve men ümüt etem ki, siz de amin aytıñız. Bu Ramazan ayında, inşallah, Alla subhana taalâ epimizniñ dualarımıznı qabul eyler ve biz duşmanlarımıznı yeñermiz. İlk evelâ ruslarnı yeñermiz ve Qırım azat olur. Meselâ, baqıñız, Ğazvet Bedr, birinci savaş, Bedr savaşı, Ramazan ayında edi, kânet fî sâbi aşr min Ramadan, on yedinci Ramazan kününde edi, ikinci hicre senesinde. Fethu Mekke, Mekkeniñ fethi,

Büyük bir savaş, Qadisiye savaşı. O da Ramazan ayında, Hamse aşarel hicre, on beşinci hicre senesinde edi. Bi qıyadet Saad ibn Abu Vaqqas ve musulmanlarnıñ askerleriniñ yolbaşçısı edi. Saad ibn Abu Vaqqas. Ve ilâhre. Şimdi mında aslında örnekler çoq-çoq misaller bar. Onıñ içün, sayğılı seyirciler, Ramazan ayı, bu Allahnıñ Subhana Taalâ, ilk evelâ Allahnıñ rahmeti, mağfireti qazanmaq içün, soñra ise Ramazan ayı, mücize ayıdır, ğalebe ayıdır. Dua edelim.